Reit, siamai. Croeso yn ôl i Cawl Poch, fi'n credu. Rhaglen, rhaglen arall ble i fi yn siarad a dangos nonsens. Ond, um, so dweitha gadis i chi'n ôl gyda um, bod yn barod i boran mas y pwli arno'r hen motor so lle fe ffito yn y siafft Wel, beth o'n cofies i pryd 'na yw'r math o belt sydd arno'r motor. Mae link type belt arno e.

y gofrol a'r carfach. Mae'n credu nawr bod y dwyweiniwr sydd eisiau i rifyrso'r motor i gael dyfu mor dda. Ie, strygles i weiran mewn y starter coil yn bach. Dim bod fi 'di stryglan weiro fe, ond stryglan ffindio'r wires. A nawr, mwn- falle bod e'n helpu bod fi wedi treial a ffindio'r un mec o motor a pethe. Be ffigres i mas odd bod yno llall odd dwy yn edrych fel bo nw di torri off yno dwy o rein a dwy cebl ma du ma uh, ma coch a du so fi ga'l uh, coch a du neu coch a glas so fi ga'l myn hyn ond dwy du odd yno llall a ffigres i bod y doi ma fel rei similar a just uh, roi snip fach off i fe nhw. rhyw uh, ring connectors a so ffili just tynnu nhw bant so rhaid snip fach a weirio'r ein i mewn so'r ffordd gore sydd da fi da suggestion sydd da fi yw just newch siw bod chi'n gwybod beth chi'n tynnu ar led cyn i chi rhaid rhywbeth nôl, nôl at ei gili os ti'n ma sa'n sa'n di athletics digon da i gweud dim byd y biti fe ond um, Newch siŵr bod chi'n gwybod beth chi'n tynnu ar led cyn neud e, achos mae fe'n... Mae fe'n um, safio lot o gwaith. E, felly fi rhaid hwnna nôl mlaen nawr. O'n i isie glanhau y sgrews 'na 'mbach. Fi am gweld os bod pethe'n dod yn agos 'da i. So nâi roid e mewn i forward a gwel' be' sy'n digwydd. Wel 'na good start. Wedyn mewn i backward a gwel os bod e'n mynd ffor wan ie? Fi'n cred- credu bod e. Wey! Ges i fe reit te.

Mae ti'n cael rhoi picture am rhywbeth sôn da fi. Mae zoom o mewn gwmynt eich eich lle gweld. Sa'n iawn, lle na i picture fach fedwn. Mwna'n digon da. Mae lot o pethau bach i sorto arni. Um, so beth i fi am wneud yw fi am roi vertical i header ni, so fi eisiau gwneud vertical i milling. Mae hwnna'n rhywbeth i fi'n eitha, eitha siŵr fi am wneud, fi'n credu bydd fe'n, os bo fi yn dewis uh, gwerthu, bydd fe'n gwerthu lot yn well wedyn. Um, O fi yn meddwl gweithio neis heda felly no cwel fach arni o fi al fe cwel fach arni'n neud i'n real iwsol a fe'n gwerthu lot yn well. O'n i fi meddwl amdani am y gwmint o gwaith yn di dim lle dim ffwrdd o fe yn y fe am spel to. So falle fe neud solid cwel a belt drive fi di gweld pobol a Beth yw'r milling machines fach? Atlas milling machines, stwff fach fach table top i gael. A fi wedi gweld reini ar belt drives, fi'n credu falle fe rhywbeth fe rhywbeth tebyg yn gweithio yn yr achlysur 'ma 'fyd. Yym. Dim ond ma' fe'n syml Ond o leia wedyn i fi gallu neud vertical milling gyda hi sim myn i bod yn t'mo fi'n fi'n myn i fi'n myn i gallu neud y pethe wedyn gallai drillo gyda fe beth bynnag i fi moyn on' yfe? Os bod yy vertical mill by' e lot yn haws i neud pethe fel 'na anyway so 'na ni, nawr 'na 'di sorto e. A fi'n... I fi fi'n eitha ples bo fi wedi cael hwnna 'di neud, mae mae'n rhywbeth fi wedi bod yn moyn neud ers wythnose nawr a fi wedi cael e 'di neud yn resymol. Digon tedi.